Selâm aleyküm, hayırlı aqşamlar. Biz neme al pridevice. Şimdi sizge anda yañı bağlantını qoyarlar. Bu canlı efir mına şimdi

Bizim musafirimiz istidatlı, biz çoqtan bilemiz Emineni, doğrusını aytsaq. Balalıqtan. Balalıqtan, kiçkeneliginden, amma men, şahsen men, Emineni on eki senesinden bilem ğaliba, biz beraber, yedek yurt çıqışlarda olğanda, işte, Andan körüşip, andan şahsen birinci kere bile ne, beraberlikte bir
böyle men şahsen men böyle tanış, men ki Binyona ki senesinden dep aytmağım mümkün, çünki men ende eminenmen mına böyle balaban eminenmen tanış oldum. Binyona qadar azırlanmadım, men bilmeyim, qaçıncı seneden seni bilem.

Em, böyle biz bilgenimiz kibi pek şeñ qız olaraq biz bilemiz onı, çünki mına qapudan kirgeninen biz külip başladıq. Amma, em de böyle tedbirlerimizde pek böyle dramatik, teren, böyle teren felsefiy bir fikirlerni, ğayelerni ifade etmek içün iqtidarı olğan bir artist olaraq bilemiz.

Birinci ne yılla başladı? Kiçkene ekende.
Menim birinci yerim, babamnıñ sözlerine aytqanına köre, böyle bir kiçkene olğanda, ne, bala annesinde yatıp, Yırlaydım e, beşikte yırlaydım özüme aynenge. Amma kene de öyle nasıl a-a-a-a yırlar edim. Babam sen işte tasavur et. Sen balalarına şimdi ayneni yırlaysıñ? E, şimdi endi yırlamayım. Biraz balabancı oldılar, amma balalıqtan yırlay edim. Em de balalarım içinde olğanda yırlay edim. Men bilesem bu. Er bir ana yapmaq kerek, çünki neler, alimler dey, nasıl muzıka bizim miyimizni zenginleştire, böyle bir şey zenginleştirmeli. Men balalarnı yuqlatqanda bir buçuq saat yırlay edim, özüm yırlap toya edim.
Başqa vaqıt dep bir kimse diñlemeycek balalar, çaresi yoqtır, olar yatalar, qaçmaya da olmaylar. Yırlamaya keyf olmaq kerek. Menimce, eger keyfiñ olmasa, böyle bir yaramay bir keyfinen otursañ, yırlamaya da istemeysiñ. Mında sanki, bilmeyim, saña bir ne qoydılar. Ana, bilesiñmi, nesi, yırlama istidatı olmağan insanlar, tış qoñu yırlağanlar, olar yuvinğanda,

Birinci yırım, babam yazğan edi maña yır, bu sevgili anam edi. Anam belkim de bizni şimdi efirden baqa, onıñ içün. Men de onı baqarım. Ana, mahsus seniñ içün bu yır bugün yañğıracaq, öyle bir eksprompt deyler de. Sabah uyanam, közlerim açam.

Men şiir yazğanda men böyle mevzularğa, bu mevzuğa şiir yazıp olamı?
Bilmeyim, menim içün, men aslında
ebet bu duyğular mende yoq degil, amma Men ne içündir bu ğayet müimmi menim içün, ğayet büyükmi menim içün, amma men sözlerni tapamayırmı, ya onıñ küçü zayıf olurmı dep, bilmeyim ne sebepten, amma menim şeylerimde ana mevzusında bir türkü bar, amma o da böyle ne yazılğan edi, Subaşınen yazılğan edi.

Ağırlıq böyle tarzda diycem, böyle bir vaziyette, atta böyle şeñ, böyle bir romantik şiirler yazılğanda, amma bir ağırlıqnı yenmek içün, ne içündür, öyle yazam. Onıñ içün ğaliba bu, bu. Pek ince bir mevzu. Babam yaza dedi, şimdi yazar mı şiirler? Şimdi yazmay, çünki onıñ endi yazılğan çoq yırlar bar, şiirler oña yazdı, amma o yaza edi şive de. Oları biz ne vaqıt men bir yır seçsem ya da bir yırnı dünyağa istesem çıqarmaya, onı elbette biz belki de kerekmey. Bizde babamnen bir öyle nasıl subet edi, oldı, çünki mendim bu şevede, sudaq şevesinde onıñ bir başqa bir lezzetimi, nasıl deyler, başqa bir duyula. Men de öyle alıştım onı eşitmeye. Başqa bir çevreseler başlasalar onı. Nasıl demiş, tek sanki mütercime kibi ola. Eee, men onı bilmeyim, men başqaca, qulağıma kele başqa, ters belki, nasıl deyler de. Çünki böyle alıştım onı diñlemeye, eşitmeye.

Onıñ yaşayışı öyle, bilesiñizmi, o edi ağır, menimce. Çoq muğandı bu dünyada. O bir böyle, bilesiñizmi, balaban bir büyük muzıkantlardan, ustalardan edi ve şimdiki vaqıtta o eger yaşar edi, men öyle bilsem, o çoq şeyler yapar edi, bildim edi. Endi bizim qırımtatar. Muzıkamızğa çoq emiyet berip qoşadı. Babam da rok ne de yaza, böyle şekilde. Olar, bilesiñizmi, bu Yevropa muzıkasını diñlep, işte, tesirinde. Yetmişinci, sekseninci bu yıllarda olğan muzıkanı olar sevip, em de, nasıl deyler, muzıkantlarnıñ arasında böyle bir firma deyler, eger bu güzel bir, nasıl, kaliteli deyler de, muzıka olsa, onlar işte firma deyler, böyle bir sleng. Onıñ içün işte bular, olar da öyle muzıkanı yırtqa ediler, çünki seve ediler bu şekilde diñlemeye, em de yazmaya böyle. Em de Emcem Kerçek o qırımtatar yırlarını yırlağanda, daa Özbekistanda, oña ayttılar, qırımtatar yırlarını yırlama.
Yasaq etilgendir. E, bir problem çıqacaq. Amma kene de bizim adamlar nasıl?
Ne vaqıt dinlediler? Ne vaqıt?
O devam ete, beti öz işini yırlay edi ve belli bir muzıkantlarnen beraberlikte böyle yırlay edi. Soñ, işte, oldı olacağı, onı qapadılar mabushaneye. Anda da bu adam şaşılacaq bir şeyler yaptı, kerçek aytsam, bu türmede, bilmeyim, nasıl bizde türme deyler, kimerde bor, mapishanede, e, bir muzıka albomını çıqardı, yazıp, böyle, eki, eki bir magnitofon qoyıp, Fortepiano çaldı, yazdı. Soñ bu fortepiano, fortepiano ses yazdı. Soñ bunı qoya, üstüne başqa bir neye saksofon yaza. Saksofon. Şimdi nasıl yapalar? Bir qaç neynen qoyalar böyle, o ilavesini qoyıp, bir qaç sesnen bir adam, bir orkestr olaraq. E, bu, bu şimdi böyle bir neler, e, tehnika olaraq böyle şeyler işte uydurdılar.

Pek tüşünceli olar. Böyle bir tüşkü şeklinde endi belki de halqqa belli olur. Olarnı mümkün olur seslendirmege. Olar bar, bar. Babam bu kassete, kassete, kasseta olaraq böyle maña qoya edi, men diñley edim. Elbette, olarnı öyle bilesizmi, Közyaşsız diñlemeye aslı da olamaysıñ, çünki kerçekten de sen başlaysıñ er şeyni bu tasavur etmeye, nasıl bu adam böyle vaziyette oturıp, em de bilesiñizmi, bu adam, işte İncem, mapushanede bütün bularnıñ bu, nasıl deyim, medeniyetni yüksek seviyege köterdi, Onıñ içün oña bir razılıq bere ediler, işte, muzıkanen oğraşmaya, bu şeylerni yapmaya. E, olarnıñ mapushaneniñ medeniyeti bar edi. Ğeveselli kontsertler keçiredirdi. Kontsertler, bir yarışmalar bar edi, mapushaneler arasında ekken böyle şeyler keçe edi. İnstada sesli.
Testlarda ses yoq, ses yoq. Bağışlañız, onı ne, ne yapacağımı bilmeyim. Mında, mına. Böyle yazalar. Böyle yazalar.
Ştı. Afu sorayım, bilmeyim. Asıl da ses yoq ya da yavaş ses? Asıl da ses yoq ya da yavaş ses. Telefondan sorayım.

Bu, bu sebepten olsa güzel.
Aa, biz, ıı, men, ne, burdım başqa tarafqa mevzunı. Aa, bir şey bar edi.

Siz şimdi meni sudaqlı abla ile e,
Böyle sual, ne yengilce, büyük sanağa çıqıp noğay beyitlerini aytmağa ya da eki oğluñı yuqlatmağa?
Siz sanki böyle provokatsion bir sual. Men bellesem yırlamaya da yengilce. Noğay beyitleri yengilce. Çünki anda öyle noğay beyitleri sonala yuqlağanda, yuqlatqanda. Oy, bu noğay beyitlerinen bir ne var mende, bilesizmi? Lâtife deñ bir şey. Lâtife, belki de lâtife bir ne çıqtı, böyle bir ne. Biz bir yerge konsertnen, Qırım ansamblinen konsertke kitemiz. Er bir köy olsun, bir başqa bir şeer olsun, kontsertimiz, gastrollerimiz bar. Kelemiz bir köyge, işte o vaqıtlarda Dilâr Osmanov bizden çalıştı ansamblmizde. Ve bizde böyle bir, nasıl deyler, postanovıçnıy nomer deyler de, böyle bir ne edi, Dilâr ağa çıqa edi, başla edi yırlamaya, Ve soñ üç qız oña çıqıp, noğay beyitlerini cevap, cevabını. Ve çıqa üç qız noğay beyitlerini admaya.
Çünki o yırlar biz aytamız. Zaver ağa birinci beyitni ayta edi, a, yoq, azırlana edi aytmaya. O çıqa edi, Ağzını tek açmaya başlay edi, Aa, bunı bay hoşuma. Biz çıqaydıq, Aay! Başlaydıq onıñ işte yerine biz yığlaymız. Se. Bütün Afize hanım Kasara, Maya, Asiye hanım Sale ve men. İşte bu biyitni böldük üçke ve er kes öz eki, üç, üç satırnı ayta edi işte. Bir kün kelemiz bir köyge, işte kontsertimiz devam, devamlı. çıqa bileler ağa, nasıl anda, vstupleniye, proigrış bizde deyler, başlana, o başlay işte oynap, oynap, tek şimdi başlaycaq yırlamaya men baqam, yanımda ne Afize hanım, ne Asiye Sale, Badina Baymaxayev, Sözlerin kimse bilmey, tek öz satırların bilesiñiz. Vot yoq. Belkim de, belkim de öylesiz bellediñiz, amma men. Amma yoq. Amma men azırlandım. Yoq, kerçek aytsam, iç te azırlanmadım. Biraz şaşmaladım, amma kene de Çoq kontsertler bersem, yavaştan er şey aklında qala.
Sen erkezinkine ögrenesiñ, erkezlerine özüñ çıqa bilesiñ soñ. Soñ çıqam işte bir özüm, başlayım erkez, erkeziñ yerinde yırlamaya men. Serverlığa çalam, ana, baqa, anlamaydı.

Bir keçey bir kere dedi ki, şiirlerimizni biz birer-birer oqur edik. Aliye, men, Aliye, men. Soñ Aliye oturdı qarşıma, oquy. Şiirini oquy, bir danesini oqudı, ekincisini oquy. Bir tanış kele maña. Menim nevbetim daa maña tüşmedi. Bekleyim, bekleyim, bu şiirler maña tanış. Lâkin Amire oquy, demek, oñ şiiri. Bekleyim. Nevbettekini oquy, o em de Aliyenkini. Baqsam, Aliye ne, meninkini, özüminkini oquy eken, amma ne, tanımay. O qadar biz, o qadar yıldan belli, işte, Çeşit türlü programmalar, amma yan-yanaşa çalışsañ, sen ep bir qulağıña nete sine ve duymay qaldı. Meniñkini de oqup berdi. Özüñki bellep özüñki qalmadı. Özüñki bellep, öyle da kimerde açasıñ, deysiñ, seni, meniñki, meniñkideki, yoqsa Mayeninki, yoqsa Aliyeninki. Kemirdi, öyle ola. Soñ baqasıñ, başlaysıñ baqmağa, daa bir yerde olsa, demek meni.
Men bir radioda aytam da, bir kere radioda Fazile bir şibirşi qız bar edi, o yılay. Men deyim, ne de bir meraqlı metafora.
Nasıl yahşı şiirçi. Öyle bir güzel metin. Muzıkası da bir tanış. Toqta, Toqta, kom, nesi işte, muzıkanı, bestekârı kim dep baqtım, toqta, bu bestekârnen men çalıştım. Başladım qarıştırma, başladım kompyuterimi qarıştırma. Özüm eken, Ayda Puşkina, no ne menim esimde. Ayda Puşkina.
Şimdi, Aydar Güzel, şimdi bilesiñizmi, böyle bir meraqlı ne oqudım,

Evnen bağlı bir, ne deyler oña? Nauşnik. Mahlük.
Mahlük deyler edim, soñ. Mahlük, mahlük de degil, işte böyle bir, bir şey, bir varlıq. Ve o evniñ ketişatına, evniñ turmuşına sanki saqlay ve o bir tertipte Tuta, yani tutmay. İnsanlar onı tertipte tuta, amma buña bir şu tertipni saqlağa kibi, eee, o bir böyle bir tañrıça ve balalarnı onen şu bokanen qorquzalar, ve Säride böyle ikâye bar, anda bir balaçıq şu bokanen Rastgele, spoyler! Lâkin, e, spoyler!
Lâkin biz şimdi boka aqqında degil, men bir qısımçıqnı köstereyim sizge, ne aqqında o ve nasıl men yırlayım mında, yani Haraman'nıñ adından bir türkünü. O türkünü daa Emine de yırlay, lâkin biraz başqa türlü. İşte bir, bir kiçkene.
Yırlap olsa.
Menim bu tüşüncelerime köşeden çıqqan oşlu bir sesler cevaplandı, Tuk-tuk, qıtır-qıtır, tuk-tuk, qıtır-qıtır. Ğaliba, evimizde sıçan peyda oldı. Gizli işimni devam ettim. Çet sesler yüregimde qorqu doğurmasın dep, men yavaş sesnen Em seversiñ, em sevmezsiñ adlı türkünü mırıldap başladım. Bu yırnı bitam maña ayneni yerine yırlar edi. Yastıqnı ayaqlarına qoyıp, onıñ üstüne meni yatqızdıra ve başlay edi. Birazdan coşıp, endi gür sesnen, büyük avesliknen icra etip başladım, Em seversiñ, em sevmeysiñ, Aqşam olsa. Bitam aytqanı kibi, eşitmey pölgenlerge yazıq. Daa Bitam ayta, Balam, seniñ yırlağanıñdan bağçamızda yapraqlar töküle, tavuqlar esini coya, yapma öyle, oğlum, yapma. Mesele şunda ki, sesim gur, amma türküler mende bir maqamda ola, o maqamnı da menden ğayrı ne içündur bir kimse begenmey. Doğrusı, içimden yırağanda bir dülber yırlayım körüne, lâkin sesim azbarğa çıqqanda tamam anau kimse begenmegen maqamğa deñişe. Em seversiñ, em sevmeysiñ, aqşam olsa, kelmeysiñ! dep çözgende sesime daa bir ses qoşula köründi. Meni saña söylediler. Mışqlar. Dep devam etti, mışqlar dayanamadı. Qoşuldı. Şübesiz, menim sesime daa bir qarıq ses qoşuldı, tek bu ekinci sesniñ yırlağan maqamı türküniñ aqiqiy maqamı edi. Sustum, bekleyim. Endi belki Emine hanımımız doğru maqamda, eger olsa, qoşuqlarımız dayanamadı.
Meraklı şey,
kontsertimiz, bu kontsept, yoq, kontsertimiz, çıqışta, işte, Siyari abla bunı oquy, Men de iştirak ettim, yırlay edim, başqa bir şekilde yırları, asılında böyle yırlarnı degil de, böyle bir, nasıl deyler, teren manalı yırlarnı yırlay edim. Şimdi ise bu kontsertten soñ, bu çıqıştan soñ bizim ansamblimizniñ kene de kontserti bar. Şu programmada men yırlayım, em seversin, em sevmesin. Çıqam, a menim, menim qulağımda men seni ayaqlarımnen bırayan seversen, aytsın. Men başlayım öz-özümnen içimde külmeye, deyim, nasıl özümni toqtatayım asılda, başlayım yırlamağa, çünki anda başqa bir romantik öyle bizde bir sesnen, kerek yırlamay, nazik, işte, özümni toqtatmay olamayım.

O seni niçündir, bilmeyim, şahsiy bir nasıldır yargılavlar.
Yoq.
Öyle öz başına uydurdın. Yazğanda böyle nezir, kerçek aytam. Yazğanda bu qaramanlar olar yaşap başlay öz başınen. Ve men tek yetiştirem olarnıñ artından yazmağa. Ve bu qaraman öyle yırlar. Kerçek bu tuşku keldi. Onıñki. Onıñ içün menim bir nem yoqtır.

Amma közlük almağa kerekmey. Eki Jadannıñ eki şiiriniñ tercimesini men tercimelerim oqumaq istedim bugün. Ne içündir, bilmeyim, maña olar şunday yaqınca kele. Fikirlermi ya da Şiirniñ muzıkası, bilmem. Qırıq yavuz, suvuq, qara. Qırıq yavuz, suvuq, qara. Ölümday sükünet tura qapıda. Bu qıştan saña laf etken tiliniñ tek sözleri qala. Daa derler, ep belâlar bu qıştan, onı dağıtırlar tsitatalarğa, men ise onı bir şeysiz severim, men ise onı añımda beslerim. Hatırlarım kökniñ yüksekligini, feryattan qorqqan şeerlerini, Külkü sevinçnen toldursañ tarihnı o olursa de em olur añlayışlı. Unutmam kirpiklerindeki qarlarnı, Yanıq kibi keskin küneşni unutmam. Böyle qarlarda doğğan balalar Bu topraqnı tanırlar toqunmadan, Bu yerniñ suvunı tanırlar damından. Severler onı qurğaq em yaman avada, Onı boğdaynıñ tanırlar venkini, Hastahanerlerini severler bile em türmelerini. Aqılda tutarlar ayaznı, tırnaq buzlatqan, Unutmazlar sıcaqnı, boğaz qurutqan, Aqılda tutarlar gecedeki soñki Yengil em saqt areketleriñni. Şeitler adınen adlanğan yıldızlar astında Doğacaq balalar Ögünde zalım olsun ya da duşman, er keske ikmet ile yanaşırlar. Öyle sanki artlarında yoqtur açuv, öyle sanki olardan evel olmadı ölüm, olar emin olacaq ve inat olacaqlar, er unutılğan şeyni añda tutacaqlar. Ekinci, aynı şu müellifniñ tercimesi, Bizim evlerimiz nasıl qurula? Bizim evlerimiz nasıl qurula? Qışnıñ kökleri altında qalğanda, em onlar aylanıp Ketseler avlaqqa, sen añlaysıñ, Tek ölüm qorquzmağan mekân, lâyıq ayatqa. Divarlarını köter ottan, samandan, Çuqurlar, arıqlar qaz topraqta, Kün-künden yaşap ögren er kesnen bir birlikte. Tüşündeki aytqan sözlerni añlasalar, Vatanıñ o yerde. Qoy evniñ temelini, pekit taşını taşqa, balçıq üstünde qattı topraq ta, al kömür em tuz, aç zemin cebine, insannıñ toy ça, toy çalmaq ve añmaq çün olmalı yeri. Bir yeriñ olmalı, onıñle ayırıluv kederli. Suvnıñ qıymeti yükselir, suv olsa içerli. Qabaatlı soyunı qıdırsañ, O biz degilmiz. Başımıznı kötermey ya saldı bizim evlerimiz. Obağa oba, mıh mıhqa, divarğa divar. Toqtatıp isteseñ meni, toqtat da al. Eger de meni ilimden quvmağa isteseñ, evimni de mennen beraberlikte yoq eteceñ. Küneşke yaqınca, uzaqça boşluqtan. Terekler öse, balalar olur balaban. Tutunnıñ yaprağı çıqtan yıltıray küneşte. Qurğan evlerimiz mavı köklerge yetişe. Sanki yükseklikni tertipke qoydı. Qurğan tilni sözlerge toldurdıq. Ğayrıdan şeylerge berildi adlar, obağa, oba, Mıh mıhqa, divarğa divar. Küçlüge sez berildi yır içün, şikâyet içün, taqatsızğa. Sevgi sözleri coylusa tilde til mahv ola. Qara geceniñ maiyeti qaranlıqta. Qara kün töpemde parılday, töpemde yana. Yañı degende, soñki vaqıtta Qırımda pek çoq yerler yana, ormanlar, dağlar. Mına, bizde yangın olğan edi yaqın vaqıtta. Pek yazıq, çünki çoqusı yerler, yerlerni ğayrıdan tiklemek içün, ğayrıdan şu terekler, ösümlikler ğayrıdan canlanmaq içün çoqtan-çoq yıllar kerek olacaq. Ya şu sebepten, men bilmeyim, men pek ağır duyam bu yanğınlarnı ve şuna seslendim, Yana Qırım, sennen qalbim yana. Suvğa muhtac ses qarıq quruğan Qırım vucudu yana, yana hatıram, Elbet, saña ne bu qara topraq, maña ise onıñ tozu qıymet. Te regi taşı, er suv tamçısı. Saña Qırımımdan tek menfaat kerek, kerek, ihtiyacı umru zaya zamet. Ğaribim nice kördi, ne çekti, bir drem topraqqa nice zamanlar yatlar zulum yaptı, qanlar saçtı. Hor toprağım, horğa çevirilme. Yanma, Qırım, senden qalbim yanar. Ve biraz böyle tüşkünlik ruhunu deñiştirmek içün, bala ve ana-babalar içün bir kiçkeneçik şiirçik. Bizim dülber Ayşeçik, sanki bir melevşeçik, Betçeki oşay külge, saççıqları örülgen, Ucunde lentesi bar, ucunda lentesi bar, Başçığında fesi bar. Mına böyle güzelçik bizim dülber Ayşeçik. Lâkin bir şey istese, sanki ruzgâr yel ese, sesini çıqarğanda qarğalar susıp qala, terekler yapraq ata, mışıçıq essiz yata. İşte, böyle çiçeçik, bizim tilde Ayşeçik. Sağ olunız.
Ama da şiir.

Ya laf edeceñ, ya da yırlayacağım. Ayşeçikten soñ bilmeyim, aslında men başqa bir yer istedim bugün yırlamaya, onı da bir kimse eşitmedi menden ve babamdan ğayrı. Böyle, bilmeyim ne içün onı bu künleri. Ve bu vaziyette pek böyle yaqın duyam. Ve men bilesem, tamam bu vaqıtlarda onıñ yeri. Duyğularıñız.
Ev yeri olsa, buyurıñız.

Bilmeyim, bilmeyim, bu, bu künleri oturdım, açtım babamnıñ bir defteri bar, böyle çoq-çoq yırlar yazılğan, başladım olar işte pianino şekilinde oturıp yırlap baqıp ve çoq yırlarnı seçtim, maña yaqın olğanı. Ve özümce deyim, bu yırnı mahsus yırlarım bugün efirde.
Sağ olunız, sağ olunız, ekimiz de sağ olunız. Sağ olunız, sağ olunız. Men oquyım? Evet, biz bekleyik. Men, men, men de tercimeler, amma bu başqa tercimeler. Bu men özüm, özümniñ şiirlerimi qırımtatarcağa çevirem. Niçündir böyle bir ihtiyac duyam, men olarnı başqa tilde Qabul ete almayım şimdi. Dersim olar yabancı bir şey. Men isteyim olarnı ana tilimde. Men na qadar ebet ekvivalent decen ya na qadar bir birine tüşe bilmeyim, amma. Müellif olaraq senin aqqıñ bar. Özüm, özüm birevni tercime etkende ebet Pek eyecanlanasıñ, çünki kimniñdir şekilini saqlamağa ya da bozmağa olar seniñ qolundan kele. Bunı da özüm özüme Sam hozayin, sam şubacı degenler. Bu eki biñ yigirmi eki senesi yazılğan şiir. Bu yıl men onı tercime ettim.

Seneler aqtağasız tizildi biz terra inkognita, tabula rasa, belgisiz, tertemiz. Sağ qalsaq mında çoq türlü şeyler aqqında tarif etermiz. İnanırsızmı, mındaki adamlar mükemmel olmasa da, içinde çın qalpli insanlar bar, samimiy yürekli de bar, em ne fsihor ahmaqlar, em ayın oyunlar, em qorquv yüz bermekte, tek bütün varlıqnı sis tuman örtmekte ve çılıq yapışqaq küf. Bazıda hatırlayım böyle şeyni, avada asılğan tuzaqlar örümçek yiplerini yoq ete sıpırıp küz. Daa bir kere.

Deñiz bar, renki dersiñ taze nane, Hoşlanırlar em közler, em vucutlar, Yalıdan uzaqlaşqanlarnı yaalma püyutar, Şu deñiz yelnen sırdaş. Dede tarif etken masalıñ qorquzdı meni, Qorqma, balam, qana keçi, suvar fidannı. Ve. Daa bir şiir. Bu ekzistentsial saylama, nasıl deyim, saylamaq, yani özüniñ yolunı saylamaq aqqında. Meraqlısı, yigirmi beş senesi dep qoydum onıñ.

Yaş çobançaq yaylâdaki yelgi diñleme, O yaq köyde çala bir şeñ nağme, kemane. Amma uzaq serbest deñiz taraftan boğuq sesnen qaval söylene. Yaş çobançıq, maña alın ayl añlayışlı, Dünya ebet şaşırta göñülimni. Bir taraftan çala kemanesi zemaneniñ, Diger yaqtan eşitesiñ qavalnı. Pek küçtir saylamaq ebet çobançıq, Qaysı ava artıq yarar qalbine, Şenkemanemi aldatıp yaqacaq, Ya qaval, ya da qavalmı aqiqatnı aytacaq. Ve daa birini oquyım, bu, mine. Böyle, kün uzanır. Kün uzanır, bu qaranlıq saatleri aydınlıqqa dönecek. Kün uzanır, titiz gece kölgeleri tañ atqanda küyecek. Duyasıñmı? Ava bile keman teli kibi titrey. Kün uzanır. Kün oq olıp, aydınlıqnı.

Ayat seni kerçekten eykeltıraş yapa, ustalığıñ öse, mearetin yüksele, eliñ sezgirleşe, közüñ merginleşe, özüñ özüñe ziyade işanıp, aartqaç taşnı kesip, pıçıp, taş üstüni cülâlap, yıltıratıp, tek eserni, Daa doğrusı, seniñ fikirince muhteşem eserniñ nümünesine eñ ziyade oşağan eserni asıl etesiñ? Bu temiz, yani artqaç qoşmaları olmağan, tüşünceleriñ, munasebetleriñ, subetlerin, sevgiñ. Sevgim. İşte öyle ya. Eşqımızğa.
Super. A men, men, men tüşünedim. Lâkin siz maña bir şey, ne? Men bir danesini da taptım, a bile noqta qoyğan içün. Opisi.
Yoq, noqta qoyğan.
Dülber sözlerini qıdırsam şimdi, arada tap. Olmasın sözlerin dülber, olsun aqiqat. Olsun qara kerçek, bugünimiz olsun, olsun şefqat, Ağırsa közyaşıñı saqlama, yürekten ağla. Boşluqta mahv ola duyğular, tina sesler, Ses-soluqsuz müitte sürtüle izler. Sükünet öldüre barlıqnı, yoq ola ğayeler, Başqalarğa boysunıp kete yüksek tepeler. Bekleme, bizge tabi olsun turmuş, ögge adımla. Er kimniñ qıyafetini tut aqlıñda, adını sora. Tur omuz-omuzğa, sert yeller, furtunağa qarşı tınmasın sesimiz. Bir insan keçmege olmağan yollarnı el-elge keçeyik ebimiz.

Körünemi neler kommentar sizde anda körünmek kerek. Men kettim baqmağa ne sımarlacaq bizim
Eminege seyircilerimiz.
Men baqarım Eminege turku mınanda. Neopredelennoy Emine.
Başqa kimse kimse da pamahat pamahat dep menden pamahat dep soradı.

Ev detek müzeyde qoyuyoruz. Unutmamaq içün, amma o aktual. Ağlamamaq içün.
Yo, ağlamaq mümkün olur, amma müzeyde tursın. Müzeyde tursın ve endi bu asiretlik bitsin, endi sahip olıp öz Vatanımızda yaşayıq, şanslı, bahtlı. Sağ-selâmet.
Ştits, epiniz diñlegeniniz içün bizni, bizge qoşulğanıñız içün, bizim tehnikiy mına bu Aqlı etkeniniz içün,
dayanğanıñız içün, dayanğanıñız içün. İyi, biz de işte Yutub, Yutubnı reklama etsek, o çalışqanı içün, mına körem canlı efirni, ğaliba Çalışıp turdı, bilmeyim, Google Meet'te çalıştı. Er şeyni belki beceramadıq, amma bu büs-bütün şeyler bizge qol tutqanı içün çoq sağ oluñız epiñiz. Bu şeyler de çalışıp tursın. Epiñiz sağ-selâmet oluñız. Epiñiznen hızmet olsa Körüşmekler, eyiliklerde. Bu yıl bu eyiliklerde epiñizni bir, böyle bir şahsen körüşip, quçaqlaşıp, yırlaşıp hatırlamaq vaqıtlar kelsin. Em de edici olsun, mına anda ezan çağırıla. Sağ olunız.
Sağ olunız. Sağ olunız.